DNA hija katina ta' informazzjoni Sewa. li fiha toħloq kull tip ta' genes differenti, kull tip ta' proteina li għandek. Ġifieri bażikament għandek ktib imma taħt forma ta' katina differenti. U Sewa, din dal-famuż tinsab- double helix. Double helix, deoxyribonucleic acid, il-kelma propja. Double helix jifisek għandek katina li katina kull biċċa minna għandek informazzjoni Issa, differenti. di- dik id-DNA Biex tara ħafna stampi tagħha. Eh, I, fejt fejt tkun, fejt eżisti. Mela DNA tkun John Nucleus. Ma, mela, issa fuq l-iskin tal-stampa ta' DNA biex nisifmu. Eh, tkun John Nucleus, ħafna minnom, hemm ikoll. Eh, e fin-nucleus, ġifieri inti meta jkollok, mela, mill-li niftakar mill-bioloġija, speċjalment dak iċ-ċellola u n-nucleus speċjalment konna ngħidulu isu l-moħ, spiex, ta' mod. Mela, ħammorru pass ieħor, għandek ġiġ tip ta' ċelluli, prokaryotik, eukaryotic cells, mux mm. sena t-lecture zawa xin raqqat il-kulħat. Imma meta għandek l-antiki, il-prokaryotic cells, il-nukleus ikun għaddej jiġri fin-nofs bla għandek nukleus. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq eukaryotic cells iktar organizzati fejn il-nukleus huwa ġewwa il-nukleus. Prekaryotic cells. Prekaryotic cells, eukaryotic cells. Prekaryotic cells u ma dak il-cellular organisms u dak il-ċelloli li għandhom funzjonijiet differenti għandik tip ta' chemicals differenti. U jkun hemm naqra bilanċ fihom qed nifhem se jkun da kaos daw il-prekaryotic. Għalkemm huma tipu mhux organizzati differenti xort għandhom funzjonijiet differenti fi m'hemm l-ebda kaos. Fin-natura m'hemmx kaos il-bniedem joħroġ il-kaos. Ara, DNA, human genome, huwa DNA kif hu organizzat. U DNA huwa għandek tliet biljun base pair. Kif għedna għandek katina, għandek minn naħa tal-left, għandek naħa ta' right fuq xulxin. Sawa. Kull waħda bridge bejnietom tissieħ base pair. Okay. Dawk għandek 3 biljuni minnhom. Minn dal-base pairs kollha joħorġu l-genes kollha li għandna. Okay. Qed nitkellmu ġas fil-bniedem, immaġina l-annimali kollha, l-pjanti kollha, l-viruses kollha, l-bakterja kollha, il-fungi kollha, kollha l-istess għandhom DNA differenti. Eh, eh, bħala organizmu aħna l-iktar li għandna minn dawn il-base pairs. Pjanti l-iktar li għandhom bħala pjanti siġar għandhom ħafna iktar bħala base pairs. Minna. Minna. Sewwa. U il-base pairs biex niftehmu ma' dawk il-linji ta' bejn il- Il-linji bejnietom il-bridge ta' bejnietom. Fi għandek katina għandek sellun. Sewwa. Għax hekk huwa ngħidu human genetic leader huwa s-sellun ta' bejnietom. Sewwa. Jiġri f'kull persuna hemm 3 billion base pairs. Kull persuna għandek 3 billion base pairs sakemm ma jkollok xi genetic aberration, sakemm ma jkollok xi difett. Okay. Issa, dawn il-DNA bejnietom jinaqdu ma' chromosomes differenti ma', ma proteini differenti u jiffirmaw chromosomes. Okay. Chromosomes huma kif naraw fiċ-ċellali, naraw dak jisom katini oħrajn huma ikbar. F'dak il-katini u koll jista' jkollok difetti oħrajn. Pala katini aħna għandna 46 minnhom. Li għandek tnejn minnhom autosomal tissejjaħ waħda minnhom sex chromosome. Mela tlaqna.